א גוטן אוונט, מיטוואך ט' סיוון תשע"ח, איך וויל אנהייבן מיט א מעשה, געווען איז דאס אין שאנכיי. איר וויסט דאך נאך די מלחמה איז מען אנטלאפן דארט איז געווען ישיבות זענען אריבער אהין געווען דאס אינמיטן טאג זענען די בחורים פון ישיבה ארויס האט איינער געקויפט א צייטונג די חברים האבן אנגעקוקט ווי משוגע דו קענסט דאס ליינען? וואס קויפסטו א צייטונג? זאגט ער זייער פשוט, דער משגיח האט געזאגט אז א צייטונג דארף מען קענען ליינען צווישן די שורות, דאס איז דאס. ווי זאגט מען, יעדער דרשן דרשנ'ט פאר זיך, מיר ווילן זען אזעלכע זאכן וואס מען הערט אזוי און מען מיינט אזוי. איך גיי דא היינט רעדן וועגן אזעלכע רבנים, פירער, אנדערע וואס קומען אן יעצט פון ארץ ישראל קיין אמעריקע, און וואס זיי קומען פארקויפן. כ'לאנען מן הקהל ווי מען רופט דאס, קומט אן משה שטערנבוך, דער אייוועלט, א חשוב'ער איד פון ארץ ישראל, דארטן שטעלט מען עס פאר א פארט אין אמעריקע גייט איבער די וועלט, הער וואס ס'הייסט, א איד אין זיינע יארן צו זיך ארומשלעפן נישט קיין גרינגע זאך, נאך וואזשע פארט ער? אזוי ווי מ'זאגט גייט ווען כלל ישראל, נאך וואס קומט אטאקע ער? ער קומט זיך באטייליגן אויף א כינוס וואס ר' אהרן ר' אהרוני פון סאטמער האט געוואלט מאכן א כינוס דא פארן כלל, די אלע וואס האלטן בשיטת סאטמער, ס'איז נישט געגאנגען, נו, האט ער זיך געמוזט אונטערגעבן, מאכט ער זיינעם א כינוס, דארף ער דאס האבן, דארף ער זיך כאטש האבן א שטיקל צורה, איז ברענג, ער קען נישט ברענגען פון אמעריקע, ברענגט ער פון ארץ ישראל, ברענגט ער הרב שטערנבוך וואס האט פרייוועט, שוין א טיטל, שוין א מעמד, א עלטערע איד, שלעפט זיך נעבעך אין זיינע יארן זיך שלעפן, וויל איך אייך אבער פרעגן, פארט מען ראטעווען כלל ישראל, צו מען פארט ראטעווען דעם אהרוני מיט זיין פאליטיק, רופט עס די וועג, דיס וועג, וועלכע וועג איר ווילט, ס'הארט מיר נישט. נאך וואס דארף מען אים ברענגען צו שלעפן? אויף צו רעדן קעגן ציונות דארף מען אים עפעס האבן? פעלט דא רעדנערס קעגן ציונות? תירוץ איז, מען דארף עס פארן רוק. איז וואס איז אמת איז אמת, די התאחדות און סאטמאר איז געשפאלטן. למשל רבי טוביה ווייס האלט מיט דעם זייט, דער הרב שטערנבוך האלט מיט דעם זייט, מען זעט למשל אין אין גאלאווענציץ דארטן דארטן אין בית שמש, הרב שטערנבוך האלט אז ס'איז נישטא דארטן קיין קברים, און זיי זאגן ס'איז יא דא קברים, מען זעט עכט עכט דער אהרוני האלט אז ס'איז נישטא דארטן קיין קברים אז מען קען דארטן גראבן, מען קען גראבן, מען קען בויען און אז נישט, ס'איז געווארן פאליטיק, ס'איז מער נישט קיין ענין פון אמת, דאס איז אמת, דאס איז אמת, ס'איז אזוי, ס'איז אזוי, מיינע איז אזוי, דיינע איז אזוי, ס'איז צו ס'איז יא צו ס'איז נישט, ס'דערמאנט מיר אזוי ווי יענער פאליטישן דערציילט אויף א ארץ ישראל'דיגן פאליטישן אז ער פון עירפארט אנגעקומען, ער האט געדארפט גיין רעדן פאר די וואלן, ער האט דאך נישט געוואוסט פאר וועם, דער צו דער, האט ער גענומען רעדן פאר איינעם אז ער איז אזוי גוט און ער איז גוט, און דער אנדערער איז אזא רשע. געבן מען זאגט פארקערט מער זיין פונעם אנדערן האט ער גלייך געגעבן א דרעי און גלייך באוויזן ווי יענער איז דער רשע און ער איז גאר דער צדיק פארשטייט אזוי גייט עס אזוי דארף מען וויסן און פארשטיין אז אבער נישט פון דער חלום געבן דאס מיט אן הקדמה ס'קומט אן נאך איינער ס'קומט אן דער דער דער ראש פון די אז איינער פון די צוויי ראשי מיינט די מחבלים די אויערבאך'ס חברה ס'הייסט שמואל דויטש ער קומט אן איכעט, און דא דארף מען וויסן נאך וואס ער קומט, ער קומט מאכן געלט, אבער פארוואס איז די געלט? ער האט נישט קיין ישיבה, ער האט גארנישט היינט, ער קומט העלפן מאכן געלט, דארפט איר וויסן אז ס'איז שוין א צייט וואס מען מאכט דא געלט פאר איין צוועק, ביי די וואלן, נאך אפאר מאנאטן איז וואלן אין ארץ ישראל, און צו די וואלן לעפן זיי די מחבלים, זיי ווילן באווייזן כח, זיי גלייבן אז מיט דעם אויב זיי וועלן קענען דא באווייזן עט זיי זיין גרינגער צו האנדלען מיט דגל, מיט אט די וואס איר שרייט אז זיין ציונים און רשעים און כ'ווייס וואס, זיי ווילן האנדלען מיט זיי. אבער איינס זענען זיי מיט א קליין כח, זיי געווען ביי די לעצטע וואלן האבן זיי קוים אריינגענומען דריי, איינעם אין ירושלים, צוויי אין בני ברק, נו פאר פיר האבן זיי, און איינעם אין מודיעין עילית דארטן, דאס איז דאס, די ווילן היינט האבן מער באווייזן אז זיי האבן מער הערן זיי אפשר גיין בעסער, די אנדערע זיי זאגן א גוטן טאג סאטמער, זיכער, מען נוצט אויס סאטמער פאר די עניינים, איר דארפט וויסן. ס'איז שוין געקומען אט אזוי אז ס'איז שוין דא סאטמארער וואס גיבן תירוצים פארוואס ווייל יא אויב ס'איז זיי מעג מען אזוי צו אזוי מ'דארף פארשטיין ס'מער נישט אמאליגע צייטן אז ס'איז געווען אסור איז אסור און מ'איז געגאנגען ביזן סוף היינט אויסער מוטער'ס האט גארנישט, מיינע? דיינע? איז דאס גוט פאר מיין אינטערעס? און וואס איז נעכטן געווען אסור איז היינט מותר, און וואס איז געווען נעכטן מותר איז היינט אסור, אזוי לעבן מיר, מען דארף נאר וויסן, א מענטש וואס וויל מען זאגט לעבן אמת. לעבט נישט נאך די פאליטישאנס, און ווען די סארט רעדן פאר אייך דרשות, זאלט איר אלעמאל זוכן וואס זענען צווישן די שורות, כ'האב אנגעהויבן מיט די מעשה אין שאנכיי, איר זאלט וויסן אז נישט וואס מען זאגט אייך דאס מיינט מען, עפעס באהאלט זיך פון אונטן, דאס זאלט איר וויסן, זוכט נאכדעם און איר וועט געפינען אזעלכע זאכן וואס איר וועט זיך עפענען די אויגן, א גוטן אוונט.